to revive it mo yɛ mo afa mu deɛ Ghana foɔ obiara nso so rehwɛ sɛ mo bɛyɛ ama no aba but stars no ankasa among you people no mo ntamu nwo nti amanfoɔ susu sɛ ɛno na ama kuma wunu no ntumi nyɛ yie adɛn na ntumi nwo sɛ mo adwuma mu haha nwo yɛ deɛ ha go paa deɛ ha go papapapapafa aha go nti adɛn na kuma wo deɛ mmara no ntumi nyɛ adwuma ɔno wɔ asɛm koraa ɔbɛtwiw makeup mmea na meyɛɛ ɛna me se deɛ ɔtwiw makeup yi sɛ ɔno wɔ asɛm koraa adwuma no Adwuma no mmara kyerɛ sɛ wo na adwuma no no. Dada Kumawood mo kɔ so na wo ne obi wɔ asɛm a wɔnyɛ. Aha ma menkyerɛ wo adeɛ baako. Wonim, Ghana problem nyinaa ne sɛ baabi adwo. Ɛnyɛ nokorɛ. Kumawood, eh, obiara wɔ n'adamfo. But mm -hmm. obiara nso so, me mewɔ m'adamfo ɔwɔ out. M'adamfo ni industry no mu. Okay.
Yes.
But problem ne sɛ obi hu sɛ ɔne obi yɛ sini baako mmienu mmiɛnsa, wonim sɛ wadamfo. Wadamfo, ne no koraa na ɛte fie.
Yes, but ɛnte saa. Wo sɛ ɔdɔ Ma menka no ha nkyerɛ wo, obi a woyɛ adwuma wɔ baabi a obiara, baabi a woyɛ adwuma biara no, sɛ wo nnamfofoɔ ne wɔn nyinaa a, wowɔ problem. Hmm, yɛmfa adamfoɔ saa. Ɛso baabi a yɛyɛ adwuma. Te aboa kɔkɔɔ sɛkyi wɔ baabi a ɔda na ɔwɔ baabi a ɔdidi. Aboa biara wɔ baabi a ɔkɔdidi ne baabi a ɔda. Sɛ yɛka sɛ mu nwo no a, ɛnkyerɛ sɛ ebia wo ne nipa no nyɛ adamfoɔ kyinkyin atwan bi. Ba wohyia obi a, wo ne no bɛsere, hi hi. Sɛ wonim party a yɛfrɛ no NPP? Yeah. Wonim NDC? Yeah.
Sɛ wo yɛ nsɛmtwerɛni?
Mm. Sɛ wonim problem ɛwɔ mu? Ɔmo tumi ko wɔ air a ɔmo pie abɔnten a baako koraa tena baako kaa mu ɔkɔsi no. Ɛnwui. Fa hyɛ w'adwene mu sɛ parliament koraa no a ɔmo dwene ɔman no ho ama yɛ no nkabom nni hɔ. Na adɛn na nkabom nni baabi ɛnwuiɛ na kumawudie nkabom nni mu na ɛsɛe no?
Mmara na ehia. Kuma wɔ mmara nim. Mmara no nyɛ adwuma.
Adɛn? Menim. Mpanimfoɔ no ntumi nyɛ wɔn ah, adwuma anaasɛ sɛn? Mpanimfoɔ no ankasa wɔ hɔ baa wɔn ntumi nyɛ wɔn adwuma. Ɔman biara no ehia mmara. Ti buroni kura wɔyɛ wɔde traffic light ban no ohun sɛ still na nkurɔfoɔ nni mmara no so nti wɔde wɔde camera asa ahyɛ ɔno ne traffic light mu sɛ wokorɔ so a wobɛtumi atwam anytime biara but yɛde bail bɛbrɛ wo. ɔn sɛ dade nti nti saa mmara no bɛtaakye yɛ no wɔdu wɔn no ho red card red light no so twitwitwi deɛ nti a onim sɛ ɔkorɔ so a mmara bɛdi no wa wo fie wohia law nti does it mean sɛ mpanimfoɔ no a wɔn ntumi mma mmara no nyɛ adwuma no ɛwɔ nsunsuanso bɔne bi wɔ mo mo a moyɛ actors no so sɛ nipa bi ɔma ɔba tirim yɛ ne de pii na wanteɛ no a bɛdwam wontumi mmɔ w'ani nkyerɛ no abaatan bi a ɔtete ne ba yie bia no ɔdu bɛdwam a wɔnkasa o ɔde n'ani Because akora no nim deɛ ne papa bɛtumi ayɛ wɔ fie nti ɛnne biara kyerɛ deɛ woyɛ sɛ wei no kyerɛ sɛ wotu firi abohu ɔ nti deɛ woyɛ bia wogyae nti no sini ɛne Ghana nkasa particular no yɛyare mmara Ghana nyinaa o hmm. ɛwɔ asɔre fie ɛwɔ ɔmo adwuma mu ha koratweɛ kakra Ebi bu nkurɔfoɔ anikye, ɔyere pa, ɛwɔ ha. Nanso no law no a ɛwɔ fie ha ne sɛ, report ho eight o'clock a, wontumi nka nkyerɛ me sɛ nnura nsuo tɔe nti no woanreport ho. Anaa me ne obi wɔ asɛm nti memma. Memma.
Ɛyɛ law. Nti sesei no yɛngu mpaninfoɔ kuo no na yɛnsan mfa foforɔ mmra anaasɛ sɛn?
Mo ne Kumawood mpaninfoɔ a ɛda ano? Na mmara nyɛ adwuma a ɛyɛ kuo.
Enti wɔmmu ekuo no a ɛwɔ hɔ nom, existing one, no na wɔnsan nto aba foforɔ Yɛka nni poor akandifoɔ poor ɛ. management a ɛyɛ industry no na meka kyerɛ Kumawood. creative art nyɛ Kumawood creative art Okay. through minister ɛ ɛ minister yɛbɛyi no ɛ to through to down yɛyi minister nso so menhu no wɔ Gha Kumasi koraa da sɛ bi a watumi a yɛkora yɛ ministry no koraa sua. Sɛ bia o me hia kumasi actors nyinaa. Yɛ nka mmom. Yɛ a bia me hia mo me pɛ sɛ me me yɛ minister ma ba me pɛ sɛ me bɛ toto ma no na me bu sa mo sɛ mo problem yɛ dɛn ti asɛm yɛ o yɛ nti na ɔwɔ hɔ o but me hu bi da me hu minister wa ba wa yɛ bi da.
Wow. Ae ebia o producers sɛ bia mo nyinaa mo ni yɛ nhyia culture center bia yɛ me hia producers yɛ hia wei yɛ wɔ platform ahodoɔ so a wo kan yɛ a yɛ nyinaa bɛ tuma hyia wɔ culture center ba me hu bi da. Nti from top bɛsi down menhuu yɛni yɛni creative art yɛnte yɛ Ghana no yɛnte creative art ase ɔdɔ obi de creative art making money so ɔhu sɛ dade ne teɛ yɛte ayɛ adwuma yɛ sini bato bi sɛ akoro bi sɛ jubilee house yɛda w'anim